Илнур абый, үзегез турын таныштырып китегез әле, сез кайсы яклардан, туышыгыз белән, кайда укыдыгыз, э, кайда эшләдегез дигәндәй.
Мин Арча районы Яңакурда ягылыннан. Сигенче класска кадәр шушы мәктәптә укыдым, Кырлай мәктәбен, аннан соң инде

Рәхәт чор дип әйтәсе килә анда безгә. Алты ай вакытны шул ике тапкыр гына безгә обстрел булды. Калган вакытта теге сравнительно тыныч, аннан инде матур җир, елга буе, плотина зур. Без анда соңгы шарның дачасы да бар, шундый матур, шундый. Анда карап, самый главный безнең анда Юынырга су бар иде, ут бар иде, яшәр өчен менә теге ни шикелле. Алты ай әйбәт шундый условиеда булдык. Аннан инде башланды паншир операциясе. Без май аенда чыгып киткән идек, кайттык ноябрь аенда гына. Монда инде

Атказанның унынчы исеме дип китте. Питомник, питомник менә безнең урман утырту белән бик шөгыльләнде. И безнең урманчылыкның питомнигы, базисный питомнигы 17 ел рәттән Россиянең үрнәк питомник, питомник высокой культуры исемен йөртте. Бик күп төрле агачлар үстердек. Бик күп и Бик зур объемда урман урман урман утырту белән шөгыльләндек инде без. Елга буйларына, аннан инде текәтау битләрен терраса ясап тыртылды бик күп. Менә безнең Арча районы, Балтач районнарында бу бик зур башта эшләнде, хәзер инде алар зур урманнар булып үсеп җиттеләр.
Шул вакытта Илнур абый тормыш иптәшегез, тормыш юлыгыз, гаиләгез турында сөйләп китегез әле. Алар бит сезнең ныклы тыл булган.
97 елны тормыш корып җибәрдем Зөһрә белән бала салдым теге аның белән

Республиканский клуб любителей ЗАЗ и ретромашин, шундый оешманы җитәклим. Общественный организация инде. Ел сайын шушы үзебезнең клуб әгъзалары белән үзебезнең сугышчан туганлык оешмасы белән бергәләп гангстер бөтенебез ел сайын он икенче елдан бирле үткәреп киләбез Ярышлар, гонкалар, запрос машиналар белән. Мин үзем бик күп ярышларда катнаштым. Анда ул шундый ук ощущение, шундый ук ниләр. Бернинди теге ни юк.

Аннан соң Илдор абыйны махсус хәрби операция башланды. Менә шушы иң беренче ярдәм ничек оештырдыгыз? Сез бит инде сугышчан, менә шушы бергә дусларыгыз белән оештырдыгызмы? Ничегрәк башланды ул әлеге эш Арчада? Арчада иң беренче безнең 22 ел декабрь аенда барга туры килде. Ул вакытта район бөтен район халкы җыенады и бездән шушы афганчыларны, расистлар шушы мине

Кызганычка каршы, бик күп хәбәрсез югалганнар. Аны сугыш юлда шул түгел, бер генә яктан гына булмый, югалтулар, безнең яктан да югалтулар бар. Югалтулар бар. Шуңа күрә шушы хәбәрсез югалганнарны Без дибез инде, аларны табабыз. Ә ничек сезгә чыга менә Илнур абый, туганнары менә шушы хәрбиләрнең туганнары ничек сез чыга һәм элемтә белән ничек менә элемтә тотасыз? Менә алар белән туганнары белән телефонда общаться итеп торам, WhatsApp аркылы, не аркылы, баргач та. Димәк, сезнең телефоннарыгыз бөтен кешедә бар инде, әйме? Тирә-якта Арча, Балтач, менә мин белеп торам. Республиканың күп районнарында телефонны беләләр. Алар белән общаться итеп торабыз инде. Инде ну, баргач менә дигән шундый юк кына вакытларда менә эзләп табыла. Берсендә шулай һәлак булган малайларның киемнәрен карап утырган вакытта чыкты страховой свидетельствосы. Мында бар инде. Исеме, фамилиясе, отчествосы, шуннан Бер карап торып әйтәм, алайда нәрсә, тугарга тапшыра кирәк булыр дип алдым. Бу Нурлат районы. Нурлат районында әйтәлек андый кеше юк, китмәгән. Ә да просто туганына булган Нурлат районында. И язып кердем интернетка, интернетка язып кергән. Шушы кешене хатыныгыз дип чыкты. Мин

Аларда как раз шушы исемнең фамилиясе гына булган кешенең ниләре бар, личный әйберләре. Шушы личный әйберләре белән, ниләре белән. Шимбә көнне булган шимбә болар мен бирдем направленецка аларны опознавательныйга

Суча да рекомендовали.
Ниш эш ел дәвамында инде күпме егетне тапкансыз, әйме? Күпме әтие нигә алып кайтып биргәнсез? Алар өчен бит инде зур ничек дип әйтим инде ул зур казаныш менә шушы балаларның туган җиренә күмү. Җирләү.
Бу инде бит э, авыр югалту, әти-әнигә инде Кешегә инде шушындый язмышка килешмичә ахырдан булмый инде. Кешегә туры килә. Инде кешегә туры килә. Инде аннан соң алар инде ул шушы гәүдәләрен хотя бы алып кайтып шул барып зират булып кайтырга хотя бы менә шушы шуны сыйлар инде.
Аннан соң Илнурай белән менә сез даже солдатларның шәхси әйберләрен дә алып кайтып бирәсез, әйме, туганнарына. Алар өчен дә кадерле истәлек бит инде ул, әйме.
Һәр кешегә үзенең баласының киеме, ни, алар кадерле. Шуңа күрә мин аларны барлап алып кайтып бирә тырышам инде туганнарына, барган җирдә кереп. Кайберләр инде шулай прямо блиндажда калдырылып киткән була бөтен ниләр. Алар бит гел бер урында тормыйлар. Я на ступени да була, я нидә була, күчен торалар, дип торалар. Прямо бит кайберләрен шундый бөтен нәрсәләрен калдырып китәләр. Даже не то, что белән алардан алар даже үзләренә белән дә алып Алып бетерге төшмиләр. Вот шул кеш калды. Ул сызыкка керәләр инде, әйме? Китәләр. Бүтән алар улына кайтмастан мутта шулай калдырылып киткән. Әйе.
Аннан соң менә Илнур абый шушы музей турында сөйләп китегез әле. Инде сез киләчәктә, Алла бирсә, Алла бирсә, махсус хәрби операциядән алып кайткан экспонатларның музеен ачырга җыенасыз, әйме?

Киләчәктә Илнур абый име менә бу шушы музейны булдыргач алла бирсә алла бирсә укучыларны мәктәп укучыларын студентларны имә чакырырга җыенасызмы соң ничегрәк күргәзмә оештырасызмы планнарыгыз нинди
нәрсә җыен бу Үземнең тарихын белмәгән милләт милләт түгел дип әйтә бит. Ул менә безне шушындый авыр сынау, авыр сынау. Ул инде киләчәккә безгә бер шәйтсәк урып булсын инде. Сез төрле якларга йөрисезме? Кайсы якларга насыйп? Ну, полностью Луганская, Донецкая областьта. Ике якта да, ике областьта.
Мына тагын бер направлениега керергә кирәк, дошман хезмәтендә. Э, Запрослар ничек килә? Хәрбиләрдән, егетләрдән. Менә язып торалар миңа. Бөтен шулай ук номер телефоны һәркемдә дә бар, инде сезгә язалар инде. Теге сезнең юк андай аерымлануймы? Арчаныкы, Балтачныкы, һәркемгә дә ярдәм итәсез. Хәлдә килгәнчә булышырга тырышабыз. Ага. Ә, э, күбрәк э, именной посылкалар алып барасызмы? Исемле посылкалар бит диген. Именной посылканы полностью алып барырга тырышам. Менә әле күптән түгел сөйләшкәннән соң пилорам алып барырга дип сөйләштек без Аңа хәтта алып, ике пилорам алып барып биргән иде. Шулар алар әйбәт килешер. Үз мусу бөтен дигән. Анда бит блиндажа төзи башлады икән. Хәзер блиндажда ун ун кеше блиндажда ана күпме агач материал тактасы неге стеналар. Эшләр кирәк, ишекләр кирәк. Ятарга караватлар, ян ясыйлар. Алар пилорам шли, бик ярата ул пилорамны. Менә көн сайын, ай сайын, даже минимальный гына әйтеп,

Абый, ә күбрәк нәрсә тора бит ләетләргә? Нәрсәләр кирәк, мәсәлән, шул ук җиһазларны әйтик инде, әйме? Ну, күбрәк кирәк инде стройматериал кирәк инде, стройматериаллар кирәк. Ну, блиндажларны каплаган вакытта пленкалар кирәк, аны стеналарны шикәртә, бар җил Ул бит инде дүрткә алты итеп казылган чокыр, аны бит инде нәрсә беләндер эчтән төрле. Агач белән төрәләр, агач белән булмаса. Изаспан белән, ни белән, башка материаллар белән төр. Строй материаллар кирәк инде.

Хәзер менә бу Корбан бәйрәме вакытында китерделәр. Шундый не? Сарык итләр китерделәр 12 бер сарык ит анда. Шул кеш сиш кеш алып барып бирдек. Аннан инде менә безнең сабада саба ашы, солдат аш

Нур абый интәйме, юлда йөргәндә төрле хәлләр була, төзексезлектә, ул менә ул вакытта ничек менә чыгасыз юлдан? Ярдәм итүчеләр табыламы? Рим, ул бит әле запчасть һәрберсе дә кыйммәтле. Ну, былай күрпек балык ике тапкыр гына булды. Мин менә Саранскида шулай туры килде. Машина кайный башлады, китә башлады. Ул инде Тонны ярым орна, өчтүк тонны ертия параш бу машина гына күп кына рызкы. Кайткач инде инсапыл машинаны карап чыга иде бу сел 40 елда меңлек. Барып кайткан сайын шулай ясалар. Аннан бер тапкыр инде минем Дагестанда шулай машинаның Редуктор таралды, арт редукторы таралды. Анда яңа запчасть юк инде, былай килеп чыкты. Бер газинны туктаттым. Мен бит инде машинада былай да гружен, әле 2 тоннаға якын груз бар. Без инде газель машинасы белән 170 километр өстәлеп алып кайтты.

Бирде, миңа кирәк түгел акчасы да дип, әйтеп бирде бурышныйны. Ну, миңа бары бирәсе генә бирде миңа. Шул кеше куйдым, бу кешенең ремонтлан кешене куясы ким, бу ди. Или кайтып җитте, или юк ди. Ну, эзләп карап, бүтән тауып алмады. Шул редакторны куйдык. Монда өйгә кайтып җиттем.